Күңел яктылыгын телим. Исәнлек саулык, Аллаһы Тәгалә бәла казалардан афәтләрдән, дөньяларның фетнәләреннән үзен сакласын. Амин. Мөхтәрәм туганнар, дин кардәшләр, мин барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә шул айны, Рамазан аен, изге Рамазан айларын бергәләп үткәргәнебез өчен. Бергә күрешеп, күрешә алмасак та, менә шулай интернет челтәрләре аркылы булса да, Бер-беребезне күрешеп, хәлебезне сорашып, шулай ярдәмләшеп бу айны үткәргәнгә барыгызга да бик зур рәхмәтлемен. Һәм бу ай ураза бәйрәме турында бер-ике сүз әйтәсем килә, җәмәгать. Ураза бәйрәме безне күп нәрсәгә өйрәтә. Гомумән, дини бәйрәмнәрдә бик тирән мәгънәләр бар. Алар безне тормыш тормыш мәгънәсен тормышның тормыш мәгънәләрен безгә өйрәтәләр менә шул ураза бәйрәмне карасак әгәр җәмәгать бу сөенеч һәм шатлык белән тулы бер көн мөселманнарның иман әһелләренең бу көндә күңелләре иман нуры белән һәм бу бәйрәмнең шул шатлыгы белән яктырып китә Бу шатлык каян килә, җәмәгать? Э, менә э, бу бәйрәм безгә шуны өйрәтә, чын шатлык һәм бәхет, э, күңел тынычлыгы кешенең барлыкка килә изгелек кылганнан соң һәм гонахлардан тыела алганнан соң. Рамазан аенда ай буена без үзебезнең нәфсебезне төрле начар сүзләрдән, ачулардан, төрле үпкәләрдән, рәнҗүләрдән тыйдык, тыйырга тырыштык. Төрле начар уйлардан һәм начар хәрәкәтләрдән үзебезне сакладык һәм менә шушының нәтиҗәсе буларак, саклану аркасында, гөнаһлардан тыелу аркасында кешенең күңелендә менә шундый зур шатлык һәм бәйрәм хисе барлыкка килә. Һәм шулай ук бу айда изгелек кылып, хәер-садакалар биреп, таравих намазлар, уразалар тотып һәм башка-башка изгелекләр белән үзебезне шөгыльләндердек. Шуңа күрә менә шушы бер айның буе тырышканнан соң, ахырда кешенең, безнең күңелләребездә менә шул сөенеч, шатлык хисе тула. Менә шушы бәйрәм безгә күрсәтә, чын шатлык һәм бәхет хисе ул изгелек кылганнан соң һәм изгелек белән бәйле, һәм гөнаһлардан тыелу белән бәйле. Ни өчен әйтәм чын шатлык? Чөнки ялган шатлык та була.

һәм кайгыру һәм борчылулар. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, э, гөнаһ дигән ул синең күңелеңдә шулай э, бәргәләнә, син аны яшерергә телисең кешеләрдән, башлар, башкалар күрмәсен, күрмәүләрен телисең, чөнки ояласың, аңлыйсың аның. Һәм бу кешенең күңелен борчу һәм тынычсызлык белән тутыра. Ул һәм әгәр кеше шул гөнаһтан тыелмаса, ул барыбер менә шул гөнаһның нәтиҗәсе белән тормышында күп шундый күңел тынычсызлыгы һәм борчылуларга дучар була икән. Шуңа күрә, җәмәгать, һәрберебез бәхет телибез бер-беребезгә, сөенеч шатлыкта яшәик дип телибез. Ләкин менә шул теләкләребез кабул булсын өчен, без үзебезнең тормышыбызга изгелек капкаларын ачып, Гөнаһлардан тыелуларны, гөнаһ капкаларын ябарга тиешбез. Рамазан аенда без әнә шуны үзебезгә, үзебез шуңа гадәтләндерергә тырыштык. Хәлебездән килгәнчә, Аллаһы Тәгалә кабул итсен. Һәм без бүген сөенәбез һәм шатланабыз менә шул Алла безгә биргән бүләкләр өчен. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер хәдисендә әйтә, Лиссаими фархатәни, ураза тотучыга ике зур шатлык бар, ди. Берсесе, бересе, беренчесе бу кешенең авыз ачкан вакытында, ягъни ифтар вакытында. Бу ифтар вакытындагы ураз шатлык бу ашау-эчүгә генә бәйле түгел. Әлбәттә, без ашаган ифтар вакытында Алла биргән менә шул ипигә, ризыкка сөенәбез. Аны шатланабыз, чөнки бу Алланың бүләге. Ләкин монда тагын шундый шатлыгы бар аның, уразаның без менә шу тота алдык, булды, әлхәмдүлилла Алланың ярдәме белән үзебезне тыя алдык. Ураза буенда, ураза тотканда төрле менә шул начар сүзләрдән, уйлардан тыела алдык дип сөенеп, менә шатланабыз. Бу беренче шатлык. Менә безнең һәр көнебез, э, һәр ифтарлар, һәр кичәләр әнә шундый шатлык белән тулды. Һәм болар һәрберсе менә ул һәр көннең менә шул уразасы, уразасыннан соң булган ифтар бу ураза бәйрәме булды. Хәзер инде иншалла без бер айның менә шул булган э, уразаларыбызның ифтары бүген. Бүген безнең өчен менә шул ифтар бәйрәме һәм сөенеч шатлык. Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам әйткәнчә, менә бу беренче шатлык булса, икенче шатлык кешене ураза тотучыларны көтә икән теге дөньяда, ахирәттә, иншалла. Бу Алланың вәгъдәсе. Ул шатлыктаны күрергә насыйп итсен, иншалла. Һәм без бу шатлыкның булачагын беләбез һәм ышанабыз. Ә инде кемнәр саулык саулыклар саулык булмау аркасында, төрле шундый гозерле булулары аркасында ураза тота алмаучылар борчылмасыннар, чөнки ураза тоту бу ашау эчүдән генә тыелу түгел дидек, бу гөнаһлардан, начар уйлардан, сүзләрдән тыелу, изгелек тә кылуда тырышлык күрсәтү, үзеңнең нәфесеңне җиңәргә тырышу белән бәйле. Шуңа күрә әгәр инде кеше аш казанып, ашказанын ризык белән алай тыя алмаса да авыру сәбәпле ул менә шул үзенең менә шул изгелектә тырышлыгы аркасында алар да уразаның савапларына иншалла ирешәләр һәм ана бу сөенер шатлыкны алар да уртаклашалар барыбыз да ә инде тагын әйтәсем килә җәмәгать менә шул изгелек кылуның шат ахыры һәрвакыт шатлык һәм бәхет хисе бәйрәм хисе икәнлеген аңлар өчен тагын әйтик Гомумән, изгелекне кылган чакта ук без сөенәбез, шатланабыз. Аны кылу үзе шатлык. Ләкин кеше изгелекне кылганда үзен көчләп булса да, үзен болай нәфесе теләмәсә дә, юк, мин аны эшлим, моның бик кирәге булыр, файдасы күп дип эшләсә дә, шул вакытта ул аңын тәме тапмаса да, рәхәт хисе булмаса да, эшләгән чагында, ул аны эшләп тәмамлаганнан соң, ул барыбер шушы кылган яхшылыгы өчен сөенер һәм шатланыр, Ярый әле мин шул вакытта үземнең ялкаулыгымны җиңеп, ярый әле мин шунда үземнең ачуымны басып шул изгелекне кылдым, кыла алдым дип, барыбер кеше сөенеч һәм шатлык белән күңеле тулар, иншалла. Һәм шулай кеше гөнаһлардан тыелудан да, әгәр кеше никадәр гөнаһ кылырга теләге булса да, ләкин үзен тыеп, юк, мин моны эшләмим дип, э, чөнки ни аның файдасы бар, ни аның мәгънәсе бар, әгәр ул гөнаһ өчен аннары барыбер үкенергә, үкенүгә алып килә икән, Белә торып үкенәчәгеңне, шул эшне эшләүнең нинди ахмаклык икәнлеген аңлап, үзеңнең үзеңдә шул ирада көчен, рухи көч табып, оныктан тыелу ның менә шул үзенең бер шатлыгы бар. Аллаһу Субахана ва Тәгалә һәрберебезне менә шушы киләчәктә дә Рамазан ае кебек матур итеп яшәргә насыйп итсен, э, изгелек кылуда тырышлык күрсәтик, үзебезнең ялкаулыгыбызны, үзебезнең нәфсебез белән көрәшик э, һәм э, Изгелекне яратып эшлик. Яратып эшләмәсәк тә, әгәр инде андый хис булмаса да, барыбер эшләргә тырышыйк. Иншалла, бу безне бәхетле итәчәк һәм бу безнең тормышыбызны менә шул бәйрәмнәр, менә шул изгелеккә, изгелектән килә бәйрәмнәр. Инде һәрберебезгә киләчәктә Рамазан айларын тагын күреп, шулай кабул итеп каршыларга, тагын да матуррак итеп үткәрергә насыйп итсен. Һәм дә Инде бу быелгы кебек авыру чирләр, йогышлы чирләрдән безне Алла Тәгалә инде коткарсын иде. Киләсе Рамазан айларын мәчетләребездә җыелышып, бергәләшеп намазлар укып, ифтарлар ашап бергәләп үткәрергә насыйп итсен. Һәрберегезгә, һәрберебезгә һәм якыннарыбызга, туганнарыгызга, дус-ишләрегезгә һәм җир йөзенә телибез исәнлек-саулык,